ساڈے کول مہمان شاعر تشریف گھن آئن بہوں دور کولوں آئن آپاں تاڑی نال انہاں دا استقبال کریسوں میڈی مراد سئیں گل نور نور پوری سئیں انہاں دے علاوہ تاڑیاں سئیں گل نور نور پوری سئیں تمام دوستیں کو میڈی طرفو السلام علیکم مرشد سئیں اجازت چاہندے ہوئے میں مختصر وقت دی حاضری محبت نال سماعت فرمیسو کہ خواب کیجھیں سجائی بیٹھاں اکھیں دے وچ۔ خواب کیجھیں سجئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ کیجھیں دنیا وسئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ خواب کیجھیں سجئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ کیجھیں دنیا وسئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ اکھیں نوٹیاں بھلیندا نی مینہ ݙر کنوں تیݙی صورت لکئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ۔ اکھیں نوٹیاں بھلیندا نمی ݙر کنوں۔ تیݙی صورت لکئی ٻیٹھاں اکھیں دے وچ۔ جیویں خوشی دا موقع ہے ایویں محبت دی غزل دے کجھ شعر یاد آندے پن مرشد کہ کݙاہیں متھے تے ہن مہک دیاں۔

عجیب مستی ہے مئے کشی دی اساکوں محسوس اینویں تھیندے کہیں جاں اکھیں شراب پیندن کہیں جاں اکھیں خمار چمدن کہیں جاں اکھیں شراب پیندن کہیں جاں اکھیں خمار چمدن اور میں تیڈے کہیں دے اکھیں شراب پیندن کہیں دے اکھیں خمار چمدن میں ایویں اوندے ملوک پیریں دی ونج تے مٹی کوں یار چمداں میں ایویں اوندے ملوک پیریں دی ونج تے مٹی کوں یار چمداں جو جیویں کوئی پیارے روزے کوں ونج کراہیں زوار چمدن ستم کریندی ہے مونجھ تیڈی اساں فقیریں دے نال ایویں ستم کریندی ہے مونجھ تیݙی اساں فقیریں دے نال اینویں جو جینویں بلبل دا چاک سینہ پھلیں دے ٻوٹیں تے خار چمدن جو جینویں بلبل دا چاک سینہ پھلیں دے ٻوٹیں تے خار چمدن میں اینویں گل نور تیݙے خوابیں کوں چم تے اکھیں دے نال لینداں جو جیویں پپلیاں اکھیں توں لڑھدی ہنجھوں دی پہلی قطار چم دین کڈاہیں متھے تے ہن مہک دیاں کڈاہیں پلکاں سنگھار چم دین اساں کنوں تاں بھلیاں او زلفاں جو جیڑھیاں رخسار یار چم دین اور بعد نکھڑن دے جو کجھ ساکوں یاد آئے لکھ رکھی ہے سے ساری کہانی تیڈی بعد نکلن دے جو کجھ ساکوں یاد آئے لکھ رکھی ہے سے ساری کہانی تیڈی ذہن ساڈے تے اج تئیں اوئیں نقش ہے موں کمانا تیڈا بے زبانی تیڈی ذہن ساڈے تے اج تئیں اوئیں نقش ہے موں کمانا تیڈا بے زبانی تیڈی اینویں لگدے جو اج میڈے گھر آ پئیں ویڑھے وچ تیڈی خوشبو ملی ہے میکوں ڈاکٹر صاحب اینویں لگدے جو اج میڈے گھر آ پئیں ویڑھے وچ تیڈی خوشبو ملی ہے میکوں میڈے کمرے دے وچ تیڈے بوچھن دا ہک رہ گیا ہے ستارہ نشانی تیڈی مہربانی سی اینویں لگدے جو اج میڈے گھر آ پئیں ویڑھے وچ تیݙی خوشبو ملی ہے میکوں میݙے کمرے دے وچ تیݙے بوچھݨ دا ہک رہ ڳیا ہے ستارہ نشانی تیݙی اور تیݙی سک سانبھ کے تیݙی صورت دے وچ شاعری دے افق تے ابھردا پیاں تیݙی سک سانبھ کے تیݙی صورت دے وچ شاعری دے افق تے ابھردا پیاں میکوں تیڈی محبت نے شاعر بنڑائے ایں توں ودھ کیا ہوسی مہربانی تیڈی اور حالی تاہے بلپن تے اے ظلم ہے تیڈیاں اکھیں قیامت وسیندیاں کھڑین حالی تاہے بلپن تے اے ظلم ہے تیڈیاں اکھیں قیامت وسیندیاں کھڑین ایڈا جے قہر ہے یار ایں روپ وچ کیویں ہوسی خبر نی جوانی تیڈی ایڈا جے قہر ہے یار ایں روپ وچ کیویں ہوسی خبر نی جوانی تیڈی اور شباب خاں کہ میڈے فن دا مخالف میں ڈی ہئی دعا شالا میں وانگ شہرت شہانی ملی میڈے فن دا مخالف میں ڈی ہئی دعا شالا میں وانگ شہرت شاہانی ملی ایہو گل نور مصرع ہے پر سوز دا جئیں لکھئی ہے غزل ہے سہانی تیڈی ایہو گل نور مصرع ہے پر سوز دا تاں سہی میڈے فن دا مخالف میڈی ہئی دعا شالا میں وانگ شہرت شاہانی ملی ایہو گل نور مصرع ہے پر سوز دا جئیں لکھئی ہے غزل سوہانی تیݙی جئیں لکھئی ہے غزل سوہانی تیݙے کیتے جند ہے تے جان ساݙی توں ہئیں اساں میلے لوک حصے شان ساݙی توں ہئیں اساں میلے لوک حصے شان ساݙی توں ہئیں اساں تیݙے ماݨ حصے آن ساݙی توں ہئیں ول وی توں آکھدیں جو ساݙے پاسوں ناں اے واہ واہ سوہنی سوہنی اللہ سئیں دی گاں اے۔ تیڈے کیتے جند ہے تے جان ساڈی توں ہئیں اساں میلے لوک ہی سے شان ساڈی توں ہئیں اساں تیڈا مان ہی سے آن ساڈی توں ہئیں ول وی توں آکھدیں جو ساڈے پاسوں نہ آئے واہ واہ سوہنی سوہنی اللہ سئیں دی گاں اے تیڈی سک ساڈے کیتے شعریں دا جہان اے تیڈی کھل پھلاں وانگے لفظیں دی شان اے تیڈی مونجھ ایویں لگے خواجے دا دیوان اے تیڈی مونجھ ایویں لگے خواجے دا دیوان اے ساڈی یکی شاعری وی بس تیڈے ناں اے۔ واہ واہ سوہنی سوہنی اللہ سئیں دی گاں اے۔ جتھاں ملے مل کے توں منہ چا وٹیندی ہئیں۔ اکھیاں دے نال ساکوں دڑکے وی ڈیندی ہئیں۔ جند جیویں ساڈے نال کیا پئی کریندی ہئیں۔ مل کے ہلیندی نیوی ایہا ساڈی دھاں اے۔ واہ واہ سوہنی سوہنی اللہ سئیں دی گاں اے۔ اساں گل نور تیݙے توں ساݙا پیار ایں ساہ ساݙا پی ویندی ٻہوں جھیڑے کار ایں اے وی سچیندوں اساں توں کیجھاں یار ایں ساکوں کݙی چھوڑ ویسیں اے وی گمان ایں واہ واہ سوہݨی سوہݨی اللہ سئیں دی ڳاں ایں۔